Omochakano emerongo etato. Ekero Raheli aroche ng'a tari koiborera Yakobo abana, akarorera mosubati omwabo ribero, agatebia Yakobo, Ing'a abana, otabang'eti, rirorio nigo ndakwe. Yakobo akabea Raheli mono, akamoboria, Inee! Ninche ndi ribaga ria Nyasae? oyogotangete tikwanyora abana? Erio akamoiraneria, Nimbwate omosomba one omoiseke Bilia. Motware, erinde nyore abana korwa asare. Barokwe abana baane, na goetera asare na inche inyore roiboro. Naboigo Yakobo akaegwa Bilia, omosomba omoiseke o Raheli, abe mokaye. na Yakobo akaba nere. Bilia akaba morito, akaibora, akaiborera Yakobo omwana omoisia. Riraeli akabora, Nyasae ong'eire oboronge bwane, amaene, oigure ekererero kiane, ong'eire omwana omoisia. Ase ayio akamoroka Dani. Bilia omosomba o Raeli akaba morito naende, akaibo, akaiborera Yakobo omwana omoisia o kabere. Raheli akabora, Ase okoamererania okonene nabeire nkoamererania mosubati ominto. Nabuire ase igo akamoroka Naftali. Ekero Lea achia korora ng'a otenenire koibora, akaimokia Silipa, omosomba oye omoiseke, akamomoa Yakobo. abe moka aye. Erio Silpa, omosomba omoiseke o Lea, akaiborera Yakobo omwana omoisia. Lea akabora, Ninde negesio, akamoroka Gadi. Silpa, omosomba o Lea, akaiborera Yakobo omwana omoisia o kabere. Lea akabora, Inche ninde nomogoko omonene, inaki abakungu nabandoke oyore nomogoko. Ase igo akamoroka Aseri. Ase engaki ye rigesa ri'engano Reubeni akagenda akanyora amasoni ng'ombe getii, akayatua, akayarentera Lea ng'ina. Erio Raheli agasaba Lea amwatanere amasoni amasoni ng'ombe ay'omwana oye, korende Lea akamoiraneria, Inee! Neri ring'ana rinke kwang'urire omosacha one, na bono korigetie koira amasoni-ng'ombe ay'omwana one boigo? Raeli akamoiraneria, Reero nache arare naye. Korang'a amasoni ng'ombe ay'omwana oo, ekero Yakobo arenge koirana korwa mogondo omogoroba, Lea akagenda komorotota, akamotebia, Rero goika orare mwane, nakogorire namasoni ng'ombe ay'omwana one. Ase obotuko obwo akarara nere. Nyasae akaigwa Lea, na ere akaba morito, akaigorera Yakobo omwana omoisio o gatato. Lea akabora, Nyasae ong'eire eng'eria yane, ekiagera naete omosacha one amasoni, omosacha one omosomba one omoiseke. Ase igo akaroka omwana oria Isikaru. Lea akaba morito naende akaiborera Yakobo omwana omoisia o gatano na rimo. Eliya akabora, Nyasae ong'eire ekeegwa ekiya. Bono omosacha one nansike, ekiagera namoiboreire abana abaisia batano nomo. Ase igo akamoroka Sabuloni. Nyuma yaye akaibora omwana omoiseke, akamoroka Dina. Korende Nyasae akaba okoinyora Raheli, akaigwa ogosaba kwaye, akaigora enda yaye. Ere akaba morito, akaigora omwana omochia, akabora, Nyasae onduserie ogochaywa kwane. Akaroka omwana oria Yusufu, akabora, Omonene karanche amentere omwana onde omochia. Ekero Raheli aibore Yusufu, Yakobo agatebia Labani, Ing'a ribaga ngende seito ase ense yane. Ing'a abakungu bane na abana bane nabeire ngogokorera, ontige ng'ende seito. Inaki nomanyete obokoreri nabeire ngogokorera? Labani akamoiraneria, Nigo nganetie ogwanchero korwa asore. Nigo namanyire boronge ng'a Omonene onseseneri mono ase engencho yao. Bono ntebia ng'eria yao oganetie, na inche Ninko ye? Yakobo akamoiraneria, Ay'omonyene nomanyete buna nabeire nkogokorera, namaiche ao buna abeire ase oborendi bwane. Inaki enibo yao nigo yarenge enke ritang'ani ekero ntarache aa, korende bono yamentekanire mono. Omonene ogosesenirie aande onsi nabeire nkogenda, korende bono. Indinda abe nkoroisia amang'ana abw'one inche omonyene. Labani akamobooria, Ninki ndakoe rende? Yakobo akamoiraneria, Ting'ana etiong'e kende, oise gonkorera ring'ana eri ndagotebirie oka, rirorio naende ning'enderere korisia amaicho ao na koyarinda. Tiga ng'etere ere ase amaicho ao onsi, indusi korwa ao kera eng'ondi emechege. na egesembe, na emanwa y'eng'ondi emwamu, na kera embori nyankororo na nyankanga, echio nachio chirabe eng'eria yane. Ase amatuko arache ekero orachiche korora eng'eria yane, oboronge bwane, nabo mbere kirori. Kera embori etari nyankanga gose nyankororo, na kera emanwa y'eng'ondi etari emwamu, onye ekonyorekana asende, oyebare ng'a eyio nigo eibire. Labani agancha amang'ana ayio, agateba, Tigabe buna gwatebire. Ase rituko erio erio Labani akarusia chigoree. chimarera, ne chinkororo, ne chimbori chi'Abeli, echiare chinkanga, ne chinkororo, na kera eyare nebimoa ebirabu ase omobere oye, na kera eng'ondi eyare emwamu, echio chionsi agachia abana baye abamura bachirende. Erio agiatanana korwa ase Yakobo, oboare bw'orogendo rw'amatuko atato, na Yakobo agatigerwa okorisia riicho ria Labani eriatigarete. Yakobo agatwa ebite ebibese bi'emete getenga buna eme- omosobeti, na omolosi, na omouru, akabisaata chinsemo, erinde emeng'ororia emerabu ekarorekana ase ebite biria. Erio akabeka ebite biria ase chintuba chi'amaache ase amaicho are gochia konywera. Na ekiagera ching'iti chiria chiare koa chinkungu amarieme ekero chigocha konywa amaache, chirochio chikanyora amarieme bosio bw'ebite ebio. chikabiara chimanwa chire chimarera, ne chinkanga ne chinkororo. Na Yakobo agaatanana ching'ondi chimingichi ne ching'ondi chinkungu, agachisang'anania, ne chimingichi chie riicho ria Labani echiarenge namagwari nechiare chimwamu, naboigo akenyorera amaicho aye ere omonyene, ayio atabegete amo naya Labani. Kero kende gionsi chimbori gose ching'ondi echiare ne chinguru ngochiaganirie amarieme, Yakobo nigo are kobeka ebite biria bosio bwe ching'iti ase chintuba chiria chinyare konyora amarieme gochikorigereria ebite ebio, korende echiare chinyoro tare gochibekera ebite ebio. Ase igo, echiare chinyoro nigo chiare koba echia Labani, na echiare ne chinguru chibe echia Yakobo. Naboigo Yakobo akaba okomenteka koba omotenenku, akaba namaiche amange, na abasomba, abaiseke na abamura, ne chingamia, ne chitigere.